Engtik hun leh kumah nge rual lungkhua hi din a nih tih erawh chiang tak a sawi theih a ni lo a ni. Mizoram khaw dang ang bawkin rual lungkhua hian hming put chhan a nei a. Mizoten a nawlpuia thlang an tlak hma khan hmar hnam te kha thlang tla hmasa pawl an ni a. Tuna rual lungkhua hmunah hian hun eng emaw chen chu inveng belin an zingah hian parual te chhung pawh an tel ve a. Unau mipa pasarih leh hmeichhe pakhat a nu leh pa te nen an ni a, an farnu hming chu Thapui a ni a. Tha puite chhung chu an thawk zo in a nu tan pawh an lo chhuan awm ta hle mai a. An far nu Tha pui pawh chu hna a thawh an phal mang mang lo a. Nakin ah chuan an hming kim a lung phun an rel ta a. Tichuan an unau hming kim chuan lung chu an phun ta a. A tlar pawh ni lo in an phun bawr ṭaih mai a ni an ti a ni. Chu Parwala te lung phun hming chawi chuan Rualung khua tih a lo ni ta a ni. Tunah chuan paruala te unau lungphun hi a za vai a hmuh theih a ni tawh lo a. Nimahsela rual lung khawtlang ten pakhat chu lo vawng thain Uaime Park ah a duh apiang te tana en theih turin an phun tha ta a ni. Tuna i thlir lai mek hi paruala te unau lungphun zinga pakhat chu a ni a. A len zawng hi a dung fit ruk leh inches hnih, a vang fit khat leh inches kua, a chhah lam inches riat, laia lian a ni bawk a ni. He lungphunah hian milim fei keng lai lem a chuang kalh bawk a ni. Parualte unau kha an thawk zauhin a nu tan pawha chhuanawm tak an ni kan tih tawh kha. Tukhat an feh haw lei ka puia an thu tlar dul mai chu a nu chuan a hmuhin a chhuang em em mai a, in duhawmin in chhuanawm mang tak e aw tiin a zahmawh a benkhum ta mai a. Chumi a chin rei vak lo a, Parwala te unau chu an thi ta phauh phauh mai a. A hnu deuh ah chuan an thi zo ta mai a, an farnu Thapui Lungleng chu a van ruai ruai a, an unau za a an lo chet tlanna thin ram te chuan a lung a ti leng zual a. An mahni inah pawh puan tah duh lo in, Rual Lungkhu atanga khawchhak lam, kilometre khat vel a hla tlang chhip ah chuan puan a tah ta thin a, Chu a puan tahna tlang chu thapui lunglen tlang an ti a, hun lo kal zelah thapui chhip tiin an lam ta a ni. He tlang chhipah hian a puan tah laia a thut phah lung phek te pawh hmuh theihin a la awm nghe nghe a ni. A themtui hnawihkhur erawh YMA ten kum Sangkhat Zakua Sawmriat khan zawn hawngin Community Hall-ah hun engemaw ti chhung chu dah thain A hnuah a duh apiang te tana en theih turin Rualung Uaime Park-ah an dah ta a ni. Thapui chhip atanga hmarchhak lam KM khat vela hla-ah Thapui tui thuh ruk an tih chu a awm a. Lungker khuar hi panga lai awmin fit khat te, fit hnih te a thuk niin lung pangah a awm a, chutah chuan tui a tling fim kiau thin a, ar lei duhin phun thlihin an dawt mai thin a ni. Rualnung Presbyterian biakin thlanglam meter za vela hla ah hian Zawlmangi lung an tih pawh awm in, a lung ah hian hmeichhe lem ni ngei tur pian nalh tak mai inker pawh hmuh theih in a awm nghe nghe a ni. Zawlmangi hi tu chiah nge a nih hriat a ni lo a, nimahsela khawchhak lam Ngentiang khua a awm neih laia far nuh kha a ni thei mai ang em? tih te rilruah a lo lang a, mahse chiang taka han sawi theih a ni ta lo a ni. Rualung khua daikawn chhura veng an tih, Mualpheng khaw panna kawng kawng an maiah hian chhura farep an tih chu tun thleng hian hmuh theihin a lo awm a. A lungah hian lem ziak chi hrang hrang hmuh theihin a lo awm bawk a. Milim fei khenglai te, sazuk, sial, selu te, chhura farep a ni ang taka a farep ni awm tak te pawh hmuh theihin a lo awm nghe nghe a ni. Nimahsela a lunga inziak thenkhat te erawh hi chu a tla bal ve hret hret a. Kum puiling leta a sur a sa lo do dai a nih avang hian a chung tur te pawh han siam theih ni se a tha hle in a rinawm. Chuti a nih loh zawng in hun rei lo te ah a lem in ziak te pawh hi a tla bal zo ang tih pawh a hlauh awm khawp mai. A lung len lam hi a dung fit nga leh inchis sarih avang fit ruk leh inchis riat a lian a ni bawk a ni. Han en mai chuan pasal tha lung dawh emaw lal lung dawh emaw ni awm zawk tak a ni a, nimahse la chhur a fa rep tihah hian kan lung rual ta nge ni? Helam kawnga kan mithiam zawk ten sawifiahna tha zawk te naih theih nise a van hlu leh zual dawn em? Lallu la thla ten chhak nawr zai an rel a, a tupa Lalsavunga chu Aizawl atangin Darlawng tlangah a chho a. Upa takin kum sangkhat zariat sawmhnih velah a thi ta mai a. A fapa Vanhnuailenah chuan a lalna chu rochunin Lal a ni ta a. A pa Lalsavunga thuhnu hnung changin chhak nawr zai a rel ve leh ta a. Dar lawngtlang atang chuan kum sangkhat zariat sawmhnih pakhat velah saituala a kai chho ve leh a. Heta saitual kan tih hi tuna rul chawm khaw hrut hmun hi a ni ngeiin a rinawm. A chhan chu tuna rul chawm khaw chhunga tuikhur hi tun hma chuan saitual tuikhur tih thin a ni. Saitual atang chuan Ruallunga a chho leh a, Ruallunga an awm lai hi a farnu Lalchawngpuii, Laltheri vanglai kha niin a ngaihzawngpa Chalthanga an thahsak a nih kha. Chalthanga lu chu Ruallung khaw kiang mai a awm, thing sa sawkungah an khai a, Laltheri hla ah heti hian kan hmu a, Chalthang tho la hmarah lenbuang a par va tlan u, chhim thlileng in a rawn chhem e, a tangvawr siavin, Tap tap ta nge, Saikhaw nihliap Ruallung Zodaiah tih leh. Suanglung hming thang thing sasaw a lel te pan, chhun rawl lovin tha dang rau thla dai ten a awi e, tiin. Tuna kan hmuh lai hi thing sasaw kung chu niin, nimahsela Chalthanga lu an khai natak erawh kum sangkhat zakua sawmsarih paruk khan a tlu a, tuna mi hi chu a taidarh leh niin.

Pipuii hi Vanhnuailena nau Lalphunga nupui Pawibawiya nu niin a ni hian kum sangkhat zariat sawmkua atanga sangkhat zariat sawmkua panga vela tuna rual lung khua hmun atanga khawchhak lam kem khat vela hla tuna Lalnu hmun tlang an tihah chuan a awm ve leh ta a. He hmunah hian hun rei tak awm lovin len chima a insawn phei leh ta a ni. Kum sangkhat zaria chhumkua pali atanga sangkhat zaria chhumkua pasarih ah Mizoram hmar lam bawrhsap ni turin A party a Mizo ten tap uar a an tih chu a lo chhuak a, a ni hian lamlian a sial a, Aizawl atanga Champhai lamlian hi Aizawl atangin Paikhai ah, Zobawk ah, Baktawng ah, Hualtuah Troy-a Maiteah hmun teah tui chang a pawh chho a, chumi kawng zawngtu Sapsakaya chu Manding Sapin a rawn thlak ve leh a. Sapsakaya lam lian laih chu rual lung ram kal tlangin a rawn zawng ve leh a. Chu Manding Sap lam lian laih chuan Pipui khua rual lung khaw lai takah chuan a kal tlang a. Sapsakaya lam lian laih erawh hluihlawn a ni ta a ni. Chutia sorkarin lamlian a sial tak ah chuan lamlian enkawltu turin mel veng a lo dah ta a, mel veng turin mi sawm paruk a la a, tuna rual lung mel veng hmunah hian an awm ta a, chu chu kum sangkhat zakua leh pakhat kum tir lam niin rual lung khua mai mit loh a a lo in din tanna chu a ni ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmhnih leh pakhatah Lenchim lal, Thawnglia-na fapa lal rumru ta sai lo chuan Rual lung khua chu thut ve leh in ani hi Rual lung lal hnuhnung ber a lo ni ta a ni. Lal rumru ta sai lo hi a khua leh tuite tan lal tha tak a nih bakah amah hi Kristian tha, Lalnun nem leh zaidam, rorel thiam, mithem thiam leh taima tiin an sawi thin a ni. Lalrum ruta sailo nupui, Rualthan Chingi sailo hi khawthlang lam Phulpui khawlal Suakhnuna sailo fanu a ni a. Rualthan Chingi hi a khua leh tuite tan Lalnu nih tling tak niin amah hi thlarau mi, tawngtai peih, nauchhar thiam, mitaima, kut hnathawh ngaisang mi leh khawchhung vawng faitu tiin an sawi thin a ni. Mizo hmeichhia te zingah kekawr tlawn hak ching hmasa ber nih a hriat a ni a, thlarau mi tak niin a thil hrilh lawk thleng dik pawh a awm nual niin an sawi bawk a ni. A lo hrilh lawk thenkhat te chu Mizoram a motor lian lo luh tur thu te, Hmeichhia ten kekawr tlawn an la hak tur thu te, buh a fai sa a kan ei tur thu te hi a lo hrilh lawk langsar deuh te chu an ni. Lalrum Ruta Sailo te nupa hi an dam rei hle mai a. Lalrum Ruta Sailo hi kum za paruk lai damin a nupui Rualthan Chhingi Sailo hi kum sawmriat pakua a dam bawk a ni. Lalrum ru ta sai lo hian rual lung khua a kum sawm thum pathum ro a rel hnu, kum sangkhat zakua sawm nga pali a Mizo lalte ban an nih khan a lalna chu i he lo in a kalsan ta a ni. Kum sangkhat zakua sawm riat pakhat ah a lalna hmun rual lung chu chhuahsan in Rulchawm ah a chhawk thla ta a. Rulchawm ah hian a dam chhung hun te chu hmang liam in Kum sanghnih paruk zing dar sarih leh minute sawm panga ah lal ngil nei leh rorel thiam chuan kum za paruk mi niin a dam lai ni te chu a lo hmang liam ve ta a, rul chawm thlan mual ah vui liam a lo ni ta a ni.